So, schéine guten äh, Moien vu menger Säit. Erlaabt mach fläit, datt ech äh, ufänken äh, fir Äch alleguerten en schéint, glécklecht a virun allem e gesond neit Joer 2021 äh, ze wënschen, wou ee kann. jo zumindest d'Hoffnung hunn, dass dat Joer 2021 besser gëtt wéi dat Joer 2020, wat mer hannerun eis hunn. Mee och 2021, an dat wësse mer alleguerten, ass de Virus net fort, en ass nach ëmmer ënnert eis. Déi allgemeng Situatioun ass ugespaant, dat wësse mer alleguerten. D'Gesellschaft fonctionnéiert nëmme mat drastesche Restriktiounen. An et ass kee Geheimnis, dass mer alleguerten es lues a lues iwwer 30 ginn, mä dass mer op där anerer Säit awer och wëssen, dass et net aneschters geet. De Sport, dat hunn ech virun der Pandemie gesot, dat soen ech während der Pandemie an ech wäert et och no der Pandemie soen, ass en Deel vun der Gesellschaft an e muss och als solchen behandelt ginn. De Sport war jo och zu Lëtzebuerg, am Géigendeel zu deem, wéi dat an anere Länner am Ufank de Fall war, ni ganz verbueden, mee e war awer staark agestrengt an déi Restriktiounen, déi mer geholl hunn, hu wéigedoen. Hu wéigedoen, wuel um Niveau vun de Veräiner, wéi och um Niveau vun de Federatiounen an och un deem, wat de Sport als kommerziell Aktivitéiten duerstellt. Och do huet et ganz wéigedoen. Dobäi ass, dat wësse mer alleguerten, de Sport extrem wichteg fir déi Jonk an och fir déi manner Jonk. A virun allem wat d'Gesondheet ugeet, spillt en eng wichteg Roll. Engersäits déi physesch Gesondheet, mä awer och déi mental Gesondheet, d'allgemengt Wuelbefanne steet um Spill, dat wësse mer, an 't ass keen Zoufall, dass de Premier an d'Gesondheetsministesch bei hirer leschter Pressekonferenz och ganz kloer dorops higewisen hunn, dass déi vill Restriktiounen, déi mer elo während Méint laang geholl hunn, och lues a lues weisen, dass eng ganz Rei vu Mentalproblemer domatter kënne verbonne sinn. Dofir jo, op jidde Fall, esou wéi de President vum COSL et ausgedréckt huet, de Sport kann en Deel vun der Léisung sinn. An dofir ass et och extrem wichteg, dass de Sport an dësem Covid-Gesetz, wat elo geplangt ass a wou ee kann dovun ausgoen, dass et nach dës Woch wäert gestëmmt ginn, dofir ass et och ganz wichteg, dass de Sport an deem Gesetz en eegent Kapitel huet, dat entsprécht senger Wichtigkeet an der Gesellschaft an am gesellschaftleche Liewen insgesamt. Mir sinn eis bewosst, dass mer an engem Gesetz net all Detailer op Grond vun der Vielfältegkeet vun deene Sportaarten, déi zu Lëtzebuerg exerzéiert ginn, kënnen hei alleguerten am Detail regelen. Mee mär probéieren hei kloer Regelen ze setzen, Generell Reegelen, déi fir jiddweree verständlech sinn, déi novollzéibar sinn an dofir och kënnen op eng relativ einfach Aart a Weis ëmgesat ginn. Natierlech brauche mer fir déi konkret Ëmsetzung d'Zesummenaarbecht vun de Federatiounen, Ech hat virdrun vun der Villfältegkeet vum Sport geschwat. Dat implizéiert dann och, dass mer vill Kontakter hu mat ville Federatiounen, fir ze kucken, op hir spezifesch Situatioun déi richteg Äntwerten ze ginn. Ouni si ass et an der Vergaangenheet net gaangen a wäert et och an Zukunft net goen, dees si mer eis vollst bewosst. Ech hat och Récksproch mam President vum COSL, wéi och mat enger Rei vu Presidenten haaptsächlech vu groussen Ekippen, Sportaarten, well mer jo wëssen, dass de Sport haaptsächlech an den Ekippesportaarten nach méi problematesch ass wéi an den Eenzelsportaarten, ganz einfach der Tatsaach gescholdt, dass do méi Leit zesummekommen. Ech ginn dovun aus, dass mer och kuerzfristeg wäerten en Avis vum Statsrot kréien an, wéi gesot, dass d'Chamber dat Gesetz nach dës Woch wäert stëmmen. Ech maachen net gär Pressekonferenzen, éier e Gesetz gestëmmt ass, mee ech mengen, an dësem Fall drängt et sech awer op, well awer eng ganz Rei Leit, net nëmmen d'Kolleege vun der Press, mee och eng ganz Rei vu Veräinsverantwortlechen, vu Federatiounsverantwortlechen, A virun allem awer och vu Sportler drops waarden, wéi da sollt ab nächste Méinde de Sport funktionéieren. An ier ech an d'Detailer aginn, wat an deem Gesetz steet, wëll ech awer ee ganz kloere Message ginn, wou ech virdrun gesot hunn, am Aklang mam President vum COSL, dass de Sport en Deel vun der Léisung ka sinn, si mer eis awer och bewosst, dass en en Deel vum Problem kann duerstellen. An dofir maachen ech e ganz waarmen Appell un alleguerten d'Veräinsverantwortlech, un alleguerten déi Responsabel an de Federatiounen, un alleguerten d'Sportler, alles dofir ze maachen, eng grouss Disziplin ze weisen, d'Gestbarrièren am Sport souwäit et geet anzehalen, ma virun allem och virum an nom Sport alles ze maachen, fir dass mer dem Virus keng Chance ginn an dass mer de Virus, fir emol e sportlechen Ausdrock ze gebrauchen, eng Nidderlag zoufügen, déi sech gewäsch huet. Dat geet nëmme wann een zesummenhält, wann ee sech enger gewëssener Disziplin ënnerzitt, selwer ënnerzitt, a probéiert Rücksicht een op deen aneren ze huelen. Ech mengen, et ass allgemeng bekannt, dass ech alles aneschters wéi e Frënd vu repressive Moosname sinn. Mee ech hunn d'Fro gestallt kritt an der Chamberkommissioun, an dofir wëll ech och hei ganz kloer dorops äntwerten, duerch de Fait, dass mer déi Regeln elo hei an d'Gesetz ageschriwwen hunn, déi ech elo wäert presentéieren, ass et natierlech och esou, datt bei Net-Anhale vun deene Reegelen och déi Sanktiounen gëllen, déi allgemeng am Gesetz virgeschriwwen sinn. Wat elo déi nei Bestëmmunge vum Sport ugeet, ganz kloer wëll ech och domatter ufänken, Zu een oder zu zwee kann ee Sport maachen, Ouni Restriktiounen, och ouni d'Obligatioun vum Port de Masque an och d'ouni d'Obligatioun vun der Distanciatioun physique vun zwee Meter. Dat zielt fir den organiséierte Sport an dat zielt och fir de Fräizäitsport. An dat zielt souwuel fir de Sport dobanne wéi och fir de Sport dobaussen. Allgemeng, an dat zielt fir all Fäll, wou mer Sport maachen, sinn d'Sportler vun der Maskeflicht entbonnen. Dann kënnen an Zukunft och zéng Leit zesumme Sport maachen, dëst allerdéngs ënnert der ganz klorer Bedingung, dass se dann zwee Meter jiddweree vun deem anere musse Distanz halen. Och dat zielt fir den organiséierte Sport. a fir de Fräizäitsport an en zielt fir dobannen a fir dobaussen. Dat heescht dann natierlech och, dass d'Sportinfrastrukturen insgesamt erëm kënnen opgemaach ginn, ënnert der Bedéngung selbstverständlech, dass de Proprietär dat och wëll. De Proprietär ass, dat wësse mer, an den allermeeschte Fäll, zumindest wat den organiséierte Sport ugeet, d'Gemengen. Ähnlech wéi am Commerce kommen awer dann am Beräich vun de Sportinfrastrukture Begrenzunge respektiv Mindest-Ufuerderunge wat d'Quadratmeterzuelen ugeet. De Minimum fir ee Sportler, deen alleng an enger Infrastruktur Sport mécht, si 15 Meter carré. Ab zwee Meter, ab zwee Sportler sinn et 25 Meter carré pro Persoun, also e Minimum vu 50 Meter carré. An ab dräi Sportler a bis zu zéng Sportler, well mer gesot hunn, et ass e Maximum vun zéng Sportler erlaabt, sinn et dann 30 Meter carré pro Sportler. Dat heescht also, dass, wa mer bei dräi Sportler sinn, sinn et 90 Meter carré bei véier, 120 bei fënnef, 150 an dann eropdeklinéiert op zéng mat engem Maxi-, mat engem Minimum vun 300 Meter carré. Dat sinn, an deer si mer eis bewosst, méi streng Bestëmmunge wéi déi, déi allgemeng an der Gesellschaft zielen. Dat rechtfertegt awer och doduerjer, datt mer engersäits der Maskepflicht entbonne sinn, wa mer Sport maachen, an et rechtfertegt och doduerjer, datt mer wëssen, datt am kierperlechen Effort natierlech méi geotemt gëtt an och méi Aerosolle fräigesat ginn an doduerjer d'Ustiechungsgefor riskéiert méi grouss ze ginn. Ech maachen elo direkt eng kleng Klammer, fir eng Rei Froen direkt am Viraus ze beäntwerten. Et ass also net geduecht, elo fir d'Beispill vun engem Fussballsterrain ze huelen, deen 8.000, 9.000 Meter carré huet, datt ee mat där Regel, déi ech virdrun genannt hunn, dat elo bis zum Leschten ausreizt. Dofir wäerte mer nieft deem, wat mer am Gesetzestext stoen hunn, esou wéi mer et och an der Vergaangenheet gemaach hunn a wou mer gutt Erfahrungen gemaach hunn, eng Rei vu Recommandatiounen maachen. An déi Recommandatiounen, déi soen, dass et op der nämmlechter Plaz e Grupp, e Maximum vun zwee Gruppen à zéng Leit ass, déi kënne mateneen trainéieren, selbstverständlech dann ënnert der Bedingung, dass se zwee Meter Distanzen ewechhalen an dass déi Gruppen e Minimum Abstand vun 20 Meter vuneneen halen, wat hire Zonage ugeet, wou se aktiv ginn. Dat gëllt, well och déi Fro ass scho gestallt ginn, selbstverständlech och da fir Liichtathletics, Terrain zum Beispill, wou jo op där enger Säit kënn roueg Sprint trainéiert ginn, fir et emol esou ze soen, an op där anerer Säit vum Terrain en anere Grupp dann eng aner Aktivitéit, zum Beispill Hürdelaf, ka maachen oder op enger anerer Plaz, wann et wäit genuch ewech ass, ka Wäitsprong oder Héichsprong trainéiert ginn. An deene sougenanntenen Dräifach-Sportshalen, Dir wësst, datt mer vill Sportshalen hunn, déi sech an dräi Deeler andeele loossen, déi awer duerch e fixe Rideau getrennt ginn, an ech mengen, dat ass wichteg, déi duerch e fixe Rideau getrennt ginn, kënnen dann also jeeweils zéng Sportler aktiv sinn zur nämmlechter Zäit. Ab 20.000 Meter Carré, dat ass och dann nach ëmmer eng Recommandatioun, denken ech virun allem un d'Golfterrainen zum Beispill, kënnen et da véier Gruppe sinn, déi zu zéng Leit kënnten aktiv sinn, selbstverständlech ëmmer ënnert der Bedingung, dass déi zwee Meter Distanz agehale ginn. Ech maachen also e ganz kloeren Appell, dass nieft deem, wat mer als Regel am Gesetz stoen hunn, och déi Recommandatiounen, déi mer als Sportsministère erausginn an déi mer nach mat den eenzele Federatiounen nach kënne méi detailléiert nach eng Kéier duerchdiskutéieren, dass och déi sollten agehale ginn. Et geet hei drëms, dass mer erlaben, dass Sport erëm méiglech gëtt, dass mer och Sport ënnert deene Restriktiounen, déi ech elo genannt hunn, kënnen exerzéieren. Et geet net drëms, dat Ganzt bis zum Leschten auszereizen, an et geet virun allem net drëms, grouss Mënschemassen op enger Plaz ze konzentréieren. Dat giff eis herno méi Problemer schafen, wéi et eis der giff léisen. Wat d'Schwämmen ugeet, ass och am Gesetz ganz kloer festgeduet, dass déi kënnen opgoen, selbstverständlech ëmmer erëm ënnert der Prämiss, dass de Proprietär deem zoustëmmt. Mee wa se opginn, da musse se a Couloiren agedeelt ginn. An et ass esou, dass an engem Baseng vu 50 Meter just sechs Leit an engem Couloir dierfe schwammen an an engem Baseng vu 25 Meter dann selbstverständlech dräi Leit. Och den Accès zu de Vestiairen an zu den Duschen ass ganz kloer geregelt. An ech wëll och hei soen, dass déi Bestëmmungen, wat d'Vestiairen an d'Duschen ugeet, allgemeng zielen. Dat heescht also fir all d'Sportaarten ouni Ausnam a fir all Sportler ouni Ausnamen. Kloer, e Maximum ass virgesi vun 10 Leit pro Vestiaire mat obligatoreschem Mask droen oder minimum zwee Meter Distanz halen, wann een an d'Dusch geet, an d'Kollektivduschen. Och do e Maximum vun 10 Leit, woubäi et och kloer ass, mat enger Mask geet een normalerweis net an d'Dusch, mee dofir muss een awer dann hei eng Distanz vu mindestens zwee Meter halen. Och dat steet ganz kloer am Gesetz. Et ass wichteg ze soen, dass de Veräinssport natierlech grouss Aschränkungen hat, dass mer virun allem och bei deene Jonke gesinn hunn, dass se net méi konnten de Sport op déi Aart a Weis ausüben, wéi dat an der Vergaangenheet de Fall war. An dofir hunn ech mer d'Fräiheet erausgeholl, eng ganz Rei vun Diskussiounen ze féieren mat Veräinsverantwortlechen, mat Federatiounsverantwortlechen an, wéi gesot, och mam President vum COSL. Mir hu probéiert, alleguerten déi Erfahrungen, déi op den eenzelne Plaze sinn, ze bündelen, fir zu konkreten a kloere Regelen ze kommen, déi, dat weess ech, net jiddwerengem Satisfaktioun ginn. mee déi awer, mengen ech, dat méiglech maachen, wat mer alleguerten wëllen, nämlech ze garantéieren, dass de Sport och dës Pandemie kann iwwerliewen an dass et och méiglech ass, Sport ze maachen, wann och, wéi ech gesot hunn, an ageschränktene Bedingungen. Wichtig ass och ze soen, dass dat, wat mer elo an den Ausnahmeregelen erlaben, dass mer eis do orientéiert hunn un deem, wat an den Nopeschlänner geschitt. Engersäits natierlech aus sanitären Erwägungen, wat ass zoumuttbar, wat kann ee sech erlaben, wou geet et ze wäit, op där anerer Säit awer och am Besuergnes driwwer, datt eis Sportler um internationalen Niveau net ze vill a Retarde kréien. An dofir hu mer eis op verschiddenen Dispositiounen, mengen ech, gëeenegt, déi och vu jiddwerengem unerkannt ginn. All déi Reegelen, déi ech elo virdrun genannt hunn, déi ziele fir eng Rei vun Ausnahmen net. An zu deenen Ausnahmen zielen alleguerten déi unerkannten Elittesportlerche vum COSL aus deene verschiddene Kaderen. Dat heescht also engersäits selbstverständlech den Elittekader, anerersäits awer och de Promotiounskader. Alles also, wat an engem Kader vum COSL ass, brauch sech net un déi Reegelen ze halen, déi ech virdrun genannt hunn. Dat zielt och fir d'Profisportler, d'Sportler aus allen Nationalkader vun alle Verbänn, vun der Jugend bis an d'A-Kaderen. Et zielt net fir d'Schüler aus dem Sportlycée an d'Schüler aus de Centres de formation'en an et zielt och net fir d'Seniorsequippen aus den ieweschten Divisioune vun deene jeeweilege Sportaarten. Woubäi et kloer ass, dass dat selbstverständlech fir Dammen an Hären zielt. déi wéi gesot dann alleguerten déi Kategorien, déi ech elo genannt hunn, ouni Restriktioun kënnen trainéieren oder och Competitioun maachen. Ech hat virdru scho gesot, d'Vestiaire an d'Duschregelen, déi zielen natierlech och fir déi heite Leit. Och dat sollt nach eng Kéier widderholl ginn. Ech wollt also och nach eng Kéier ganz kloer soen, dass mer eis musse bewosst sinn, dass Sportler eng Virbildfunktioun hunn. An dofir nach eng Kéier den Appell, fir nom kierperlechen Effort, nom Sportdreiwe selwer erëm alleguerten déi Restriktiounen, alleguerten déi Reegelen anzehalen, déi an der Tëschenzäit schonn bekannt sinn vun der Distanzatioun, kierperlecher Distanzatioun ee vun deem aneren, vum Port du masque, vum Hännwäschen an esou weider Et ass wierklech den Appell, fir datt mer virun allem, wéi ech gesot hunn, wann de Sport selwer eriwwer ass, wann de kierperlechen Effort eriwwer ass, erëm esou vill wéi méiglech sech selwer an och anerer ze schützen. Villes gëtt elo erëm méiglech, dat wësse mer. Mee dat heescht awer net, dass een, wéi ech et virdru gesot hunn, alles muss ausreizen. Hei ass nach ëmmer d'Eegeverantwortung vu jiddwerengem gefrot a virun allem och dat gesond Empfanne vu jiddwerengem Eenzelen gëtt gebraucht, fir dass mer hei kënnen zesumme derduerchkommen. Och net all Manifestatioun, déi kéint lo stattfannen, muss onbedéngt stattfannen an Organisateur soll sech froen, ob et wierklech opportun ass, dat zu dësem Zäitpunkt ze maachen oder net. Eng ganz wichteg Reegel nach, déi net dierf vergiess ginn, Bei alle Manifestatiounen, bei allen Trainingen, bei alle Kompetitiounen, bei alle sportlechen Aktivitéite si keng Zuschauer erlaabt, A selbstverständlech sinn och Buvetten an ähnlech Strukture mussen zou bleiwen. Ech mengen, dass dat heiten wichteg Mesurë sinn, déi eis erlaben, wéi ech et virdrun gesot hunn, de Sport erëm fonctionnéieren ze loossen an awer op där anerer Säit eng grouss Verantwortung vis-à-vis vun der gesamter Gesellschaft weisen. Ech wollt vläit nach eng Informatioun ginn, déi ech gëschter och an der Chamberkommissioun op Nofro ginn hunn. Ech mengen, et ass jo kloer, dass, wann ab dem nächste Méinde erëm theoretesch kéinte Competitioune stattfannen, ech huelen elo mol déi grouss Mannschaftssportaarten, déi bis elo net konnten trainéieren, dann ass et awer genau esou logesch, dass kee vun de Verbänn wäert op de Wee goen, fir dat ab e Méinden ze maachen. Dat wär och aus engem reng gesondheets a sportspoliteschen Aspekt gekuckt net ganz verantwortlech. Et muss een deene Leit, selbstverständlech deene Sportler, d'Méiglechkeet ginn, erëm sech an engem Training op déi kommend Kompetitiounen ze preparéieren. Mengen Informatiounen no wären déi éischt Matcher an den Ekippessportaarten, gingen Enn Januar stattfannen. Dat wär dann den Handball, deen eng Rei vu Nodrozmatcher nach ze spillen hätt, da géif de Fussball nokommen. Déi hunn dat jo och schonn ugekënnegt an engem Communiqué de sechsten a siwente Februar. An d'Presidente vum Volleyball a vum Basketball hu mer gesot, datt si plangen, Enn Februar erëm mat der Competitioun unzefänken. A mir hunn eis d'Wuert ginn, notamment déi véier, déi véier Federatioune, vun deenen ech elo geschwat hunn, datt mer giffen déi ganz Aktivitéiten, déi dann erëm ufänken, a Kompetitiounscharakter begleede mat enger Aktioun, wou alleguerten d'Sportler giffe Schnelltester maachen. Dat heescht also, wou mer giffen am Basket, Fussball, Handball a Volleyball zesumme mam COSL, zesumme mam Sportsministère, zesummen och mam LIH, deen eng wëssenschaftlech Etüd och dorënner wëll maachen, giff e garantéieren, datt all Sportler, deen un enger Competitioun, an enger Equippesportaart, wou also vill Sportler zesummekommen, deen dann giff deelhuelen, datt deen och giff getest ginn iwwer e Schnelltest. Selbstverständlech ass dat net esou einfach, wéi dat sech einfach an engem Wuert hei seet. Do mussen eng ganz Rei vu Bedéngungen kloer sinn. D'Federatiounen hu sech bereet erkläert, Natierlech, dass all Sportler, muss ee wëssen, ka kee gezwonge ginn, e Schnelltest ze maachen. Dat wëlle mer och net. Mee d'Federatioune ginn awer dovun aus, dass déi, déi sech weigeren, e Schnelltest ze maachen, dass déi vun der Competitioun wäerten ausgeschloss bleiwen, och aus Rücksicht op déi aner Sportler, déi dat dann awer wäerte maachen. Ech wëll och kloer soen, dass et, wann e Schnelltest gemaach gëtt, dat zu Lëtzebuerg nach ëmmer e medezineschen Akt ass. Dat kann also net jiddweree maachen. Dat muss also gesondheetlech geschoultent Personal sinn, deen dat maachen. Dat kéinten zum Beispill d'Kinéeën vun de Veräiner sinn, dat kéinten awer och Infirmiere sinn. Detailer iwwert dat Ganzt wäert ech liwweren, wa mer d'Konzept bis steet, ech ginn dovun aus, dass dat Mëtt Januar wäert de Fall sinn, an da wäert ech déi Aktioun hei am Detail der Press presentéieren, mat allen Implizéierten, engersäits den COSL, engersäits den LIH a selbstverständlech och déi Federatiounen, déi dann direkt heivunner profitéieren. Ech wëll just soen, dass de Sportsministère mat der Hëllef och vun aneren nationalen Instanze wäert déi Schnelltester an enger Zuel vu 50.000 zur Verfügung stelle fir de Lëtzebuerger Sport. Dat gesot, Géing ech Merci soen fir d'Opmierksamkeet. Nach eng Kéier kloer, Déi Bestëmmungen, déi mer elo hei virgestallt hunn, déi ziele bis den 31. Januar. An ech si selbstverständlech bereet, op d'Froen esou wäit wéi méiglech ze äntwerten. Alles dat, wat ech weess, wäert ech Iech soen. Mee ech kennen d'Kollege vun der Sportfress. Et wäert hei net aneschters sinn, wéi an der Chamber. Zu dësem Moment gëtt et nach net op all Fro eng Äntwert, mee ech wäert mäi Bescht ginn. Merci villmools.